Türkiýeden, dünýäniň değişik ülkelerinden, Russiýadan, Amerikadan, Awrupadan, Afrikadan pek çok büyük e, şirketler, firmalar gelip burada güzel işler yapacaklardır. Türkmenistan için hayırlı bir projedir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Hormatly adamlar, kenar ýakasyndaky türkmen başgalarynda bolan soňky saatlarynyň konsertine Watan habarlary geçirjemiz tamamlanan etine ýaşlyk we miras teleýaýlymlary boýunça giňişleýin seredip biljekdigimizi habar berýär. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Halkara walýuta gaznasy bilen birlikde ýakynda geçirilen ýörite seminar jenaýatçylykly ýollar bilen pul gazanylmagynyň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň garşysyna göreşmegiň meselelerine bagyşlandy. Duşuşyga Halkara walýuta gaznasynyň Aşgabady gelen wekili bikanun ýollar bilen pul toplamaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmegiň meseleleri boýunça Türkmenistandaky utgaşdyryjysy jenap Juzeppe Lombarde bilen Şweýsariýanyň Döwlet sekretariatynyň ykdysadyýet boýunça wekili jenap Martin Giziger, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Ykdysadyýet we maliýe ministrliginiň, ýurdumyzyň hukuk goraýjy we kazyýet edaralarynyň hünärmenleri gatnaşdylar. Ýygnalynyň umumy pikirine görä, seminaryň gün tertibine girizilen meseleler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýörite karary bilen jenaýatçylykly ýollar arkaly gazanylan girdejileň hasatanlaşdyrylmagyna, we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy göreşmek boýunça Ýewraziýa toparynyň düzümine biziň ýurdumyzyň gözegçi höküminde girmegi bilen Türkmenistanyň eýeleýän işjeň pozisiýasynyň şertlerine aýratyn derwaýys ähmiýete eýe bolýar. Şu günler Türkmenistanyň Suw hojalyk ministrligine fermsalyň dürli görnüşleri gelip gowuşýar. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň gol çeken kararyna laýyklykda, onuň täze tapgyrda getirilen kyrkdan gowragy Ýurdumyzyň Suw hojalygy ministrliginiň kuwwaty çen galar garşynyň üstüni ýetirdi. Nobatdaky saparda Russiýadan Ural kysymly ýöriteleşdirilen ýangyç we suw çekýän awtoulaglaryň onsy, Çelýabinskiniň traktor zawodyndan buldozerleriň on sekisi, Ýaponiýadan Zamasu ekskawatorlaryň sekisi hem-de Caterpillar ekskawatorlaryň bäşisi gelip gowuşdy. Ural kysymly awtoulaglar dürli ýerlerde işleýän tehnikalar ýangyç we suw bilen üpjün etmekde peýdalanylar. Tapgyrlaýyn gelýän tehnikalar desgana iş ýerlerini guradylyp mehanizmleşdirilen toparlaryň döredilmegi esasynda ýörite meýilnama laýyklykda işleri alyp bararlar. Ýurdumyzyň suw hojalyk ulgamynda zähmet çekýänler hormatly Prezidentimize özleri barada edilýän alada üçin minnetdarlyk bildirip, özlerine bildirýän ynamy zähmet üstünlikleri bilen jogap berjekdiklerini ynandyrýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda oba hojalygyny, aýratynam, onuň pagtaçylyk pudagyny çalt depginde ösdürmeklige gönükdirilen täze ýatakhalyklaryň derejesinde işlemek boýunça Mary welaýatynda ähli iş çäreleri berjaý edilýär. Aýratyn hem pagtasy ýanylan meýdanlarda gowaça çöplerini çapmak, bagt hem ýokary hilli sürüm işlerini gije-gündizleýin guralmagy bu möhüm çärä has netijeli depgin berýär. Hormatly Prezidentimiziň diňe şu ýyl dünýä derejesindäki dürli görnüşli kuwwatyň tehnikalyň ýüzlerçesini alyp bermegi, dökün bilen bol iliň üpjünçilik, suw tüňşüliginiň kadaly bolmagy, kärendeçiň, ýolbaşçyň tutuş pudagyň öňünde diňe işlemäge, borja hem wezipä abraý bilen ýetgi gelmek ýaly aýdyň ýoly öňde goýýar. Hormatly Prezidentimiziň kärendeçi bilen ol pagta tabşyryndan soňky hasaplaşyk boýunça çuňňur paýhasa ýugrulan täze tabşyrygy pudaga dahylly her bir adamda täze galkynyş döretdi. Häzir Mary welaýatynda bu galkançyň gudratly güýji görünýär. Häzir her bir kärendeçi öz ýerini tizden-tiz gowaça çöpünden arassalap, sürüm geçirmegiň, ýerli hem mineral dökünleri bermegiň aladasynda. Pagtaçylykda hasaplaşygyň täze aýratynlyklaryna göwni galkynan diňe obalaryň däl, eýsem, şäher ýaşaýjylarynyňam ýüzlerçesi gowaça ekmek üçin kärende ýer almaga höwes edýär. Şu günler şeýle galkynç welaýatyň medeni ulgamynda Oguz han, Şyh Mansur, Tahyrybaý, Sertagyt ýaly beýleki düzlüklerinde öküm dökmek, çuň sürüm geçirmek işleri bilen gije-gündiziň dowamynda sazlaşykly ýola goýuldy. Tehniki hyzmat, medeni hyzmat gulluklary, höweslendiriji çäreleri şunuň talabyna laýyk alnyp barylýar. Hawa, Mary welaýatynda paýhaslyk pudagy boýunça täze iki müň sekizinji ýylyň hadyryna ösüşiň, aýgytly galkynyşyň ýyly, bereketiň hem artgalyň ýyly bolmagy üçin Hormatly ýurtbaşçymyzyň çäre tabşyryklarynyň derejesinde işleri guramak boýunça häzir ähli tagallalar bu möhüm işe gönükdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly syýasaty Türkmenistanyň halkara abraýynyň barha artmagyna, ýurtda amala aşyrylýan özgertmeleriň we ösüşleriň rowaçlanmagyna, halkyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna giň ýol açýar. Baky Bitaraplygynyň şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde bütin dünýäde uly gyzyklanma döreden içeri we daşary syýasatymyzy halka ýetirmek boýunça ýurduň umumymilli galkynyş hereketine ýörýän jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde-de täze wezipeler durýar. Şu günler şo wezipeleri anyk kesgitlemäge bagyşlanan maslahatlar bolup geçýär. Şeýle maslahat Lebap welaýatynda-da boldy.
Türkmenistanyň Umumymilli Galkynyş Hereketiniň Lebap welaýat guramasynyň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň bilelikdäki maslahaty täze Galkynyş zamanasynyň öňde goýan wezipelerine bagyşlandy. Onda çykyş edenler diňe bir şu ýylyň başyndan bäri ýurduň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, aýratyn hem oba hojalygyny aýaga galdyrmak, saglygy goraýyş, bilim, ylym ulgamlaryny kämilleşdirmek, demokratik başlangyçlary çuňlaşdyrmak boýunça hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda amala aşyrylan özgertmeler Bütin dünýäde uly gyzyklanma döretdi diýip, biragyzdan bellediler. Döwlet Baştutanymyzyň goňşy döwletler bilen hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmak, ýer ýüzünde parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmek, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatda bitirýän hyzmatlary bolsa, ony dünýäniň iň meşhur syýasy ýolbaşçylarynyň hataryna çykardy. Hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlara iş saparlarynyň, işewür toparlarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklarynyň netijeleri hem Türkmenistana älemde uly gyzyklanma döretdi diýip bellendi. Maslahatda Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň parasatly, öňdengörüji ülke syýasatyny halka düşündirmek, waglaşmak boýunça jemgyýetçilik guramalarynyň öňlerinde durýan wezipeler kesgitlendi.
Türkmeniň mukaddeslikleriniň biri hemişelik Bitaraplygydyr. Dünýä döwletleriniň bir ýüz segsen bäşisiniň gollamagynda hem-de ýardam bermeginde amal edilen Türkmeniň Bitaraplyk ýörelgesi Jahanyň hoşniýetli ynsanlarynyň we parahatçylyk söýüji döwletleriniň ählisi üçin ýakymlydyr. Şu günler ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde Diýarymyzyň Bitaraplygynyň on iki ýyllygyna, we Talyplar gününe bagyşlanan maslahatlar has-da ýaýbaňlanýar. Bitaraplygyň on iki ýyllygyna we Talyp ýaşlar gününe bagyşlanan şeýle baýramçylyk dabaralary Türkmen döwlet lukmançylyk institutynda, Daşoguzyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan Ily adyndaky lukmançylyk mekdebinde boldy. Olara gatnaşyjylar sebitde parahatçylygyň we abadançylygyň möhüm faktory hökmünde Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň ägirt uly ähmiýetini bellediler. Milletler Bileleşigi şol derejäni türkmen döwletine bermek bilen, biziň ýurdumyzyň ylalaşdyryjynyň, parahatçylygy, global howpsuzlygy we progresi gazanmakda Birleşen Milletler Guramasynyň işeňňir we ygtybarly hyzmatdaşynyň belent adyny götermek hukugyny biragyzdan ykrar etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan Bitaraplygyň täsin modelini döretmek bilen, ylalaşygyň we netijeli hyzmatdaşlygyň köp ugurly formulalaryny agtarýan ähli adamzadyň maksadyna önjeýli goşant goşýandygyna buýsanyp biler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň parahatçylygy üpjün ediji oňyn potensialyna diňe bir ýokary baha berilmän, eýsem oňa anyk ýagdaýda isleg bildirilýär diýip, bu ýere ýygnananlar buýsanç bilen bellediler. Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkeziniň ýakyn wagtda açylmagam muny tassyklaýar. Bellenip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýöredýän parahatçylyk, açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty netijesinde häzirki wagtda Türkmenistan sosial-ykdysady ösüşiň möhüm wezipelerini üstünlikli çözýär, milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek bolsa onuň möhüm bölegidir. Keselleri anyklamagyň, bejermegiň we olaryň öňüni almagyň möhüm meselelerine bagyşlanan çykyşlar saglygy goramak babatda anyk gazananlaryň giň panoramasyny beýan etdi. Bu bolsa Döwlet Baştutanymyzyň milletimiziň saglygy we abadançylygy hakda edýän ýadawsyz aladasynyň netijesidir. Bu ýere ýygnananlar milletiň Liderine çäksiz minnetdarlyk sözlerini aýdyp, hormatly Prezidentimiziň başyny başlan reformalaryny durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalaryny we bilimlerini sarp etjekdiklerine ynandyrdylar.